Y nos ta bai cu nos ultimo entrevista pa awe meinte, pero algo masha masha great mes. Mi ta excited cu Olga Job ta back hunto cu nos den programa. Segun mi ultimo bes cu nos a papia cune ta mas cu un aña pasa, por ta hasta dos aña pasa. Pero e tempo el a cuminsa conta nos con henter e movemento di wellness, Ta cogiendo forza na Corsou, hopi hende interesa pa bin Corsou pa bo sa traha riba nan mes, nan nan paz mental, nan paz di paden, nan salu, etc. Anto ke esei ta birando un bo por bisa un área di turismo hopi grandi tambe pa Corsou, pues e tambe ta riba e tereno ei e ta move. Pero mas great ta loke nos a bin ta observa di Olga e ultimo tempo aki tambe ta su. biahenan rònt mundu, anto kon leuk e ta kompartí su perspektivo komo yu di tera den eksterior pero tambe promoviendo Kòrsou den eksterior. Manera Tito a bisa awor ei, boso nan por kòrda kon nos a pasa e deskubrimentu di Olga di un bar, bar pub, Anto un cos asina no, ne un bar pub asina na Malaysia cu yama Curaçao, anto henter hera un storia masha great mes tras di esaki, nos a mustra bo tambe con Olga cu su ruman Hue a bishita tambe Indonesia, siñande personanan e nan papiamento, pues awe Olga mes ta cerca nos pa conta nos un tiki mas di su biahenan, di con e ta gusta biaha asina tanto, con e ta balansa su trabou hunto. Ku e biahamentu aki anto engelik bo ta bin wak ku tur kos ta konektá. Welcome back huntu ku nos den Morubun Dia. Awor aki live atrobe. So bo ta tei si, pero bon ta tei. Si, si, si. Danki pa mi presensia. Mi ta hopi kontento di ta back na Kòrsou pa kompartí tur eksperensianan ku mi ta tin ku e biahenan anto e konekshon ku tur e paisnan ku mi hasi. Konta nos na ki momentu bo a disidí ku mi ke bai biaha, pero no djis biaha manera. Un pais e luna aki, entonces aki un par di luna un otro pais, pero bo ta echt bai biahenan extenso, bo sta ali manera un backpacking, no? Sí, sí, correcto, correcto. Un backpacking. Sí, anto eigenlijk ora mi tabata biahando y studiando na Merca mi ta tin dies dia vakantie pa aña so. Entonces mi ta casi bira loco pasobra mi di ok, mi ke conoce mundo, mi ke conoce cultura, mi ke tin experiencia di diferente pais. Anto, ya, manera bo a bisa, bia un. Parti akinan un par e luna, despues bai otro luna bo ta ègt konektá ku e kultura. Anto mi a tende hopi bia di over di hendenan ku ta hasi backpacking. Anto backpacking ke men praktikamente ku bo ta bia ku un rugtas. Anto bo ta bai pa tres luna, kuater luna, ami a hasié den sinku luna, kasi mitar aña. Anto bo ta bia ku un backpack, dus bo ta go on and on. Dus bo ta bai un pais, despues bo ta sigui bai e pais. Dus praktikamente. Bijvoorbeeld e aña aki mi a hasi sinku luna na Asia. Mi a kuminsá na Thailand, na Bangkok, despues mi a bai nòrt, Chiang Mai, Chiang Rai, krusa bai Laos, despues bai Vietnam, ba bai Cambodia, Malaysia, Indonesia, bai bèk Thailand pa e islandsnan, despues bai Philippines, Myanmar, Nepal, despues bèk Europa. Dus esei ta eigenlijk lokual un backpacking tour ta, no. Bo ta sigui bai, bo ta sigui bai, sigui bai te ora bo por yega. Caminda bo curason ta pisa bo. So mi na mi hace esaki sin plania como mi ta sa. Mira mi ta puntra bo con bo ta ya plania un trip asina cu bo ta bisa ok mi ke bay aki prome jaki mi ta sali bay tal tal tal pero bo no ta hasi asina precies. No no mi ta echt follow mi intuition mi tabata sa cu mi ta kere focus riba South East Asia pasobra mi tabata hopi interesa pa conecta cu e parti di meditacion e parti di Eastern medicine, alternative medicine, medicina alternativa, tur locual eigenlijk cu mi ta practica, no? Cu wellness cu eseinan. Anto mi kier a descubri eigenlijk mas di e tipo di yerbanan cu nan ta haci, e manera di di come y cushina cu nan ta haci, pasobra cada pais mi haci cushinamento, dus kookles, pa por siña y conecta cu e cultura. Dus. Cu tin cabeur cu bo trabou tambe. Si, correcto, correcto. Cu bo ta un experto riba wellness, bo ta conseha riba esei, aparte di mercadeo tambe cu bo ta haci online marketing. pero bo ta konsentrá hopi riba e wellness, e parti di salú. Sí, sí, korekto. E wellness ta e parti no di komementu so, pero e parti di mindset, manera bo a menshoná, e parti, e totalidat di tur kos, sí, korekto. Pasobra nos kurpa ta algu total, lo nos mos focus riba un kos so, anto no focus riba e otro kos. Dus, Southeast Asia a ègt draw mi, dus a ègt yamá mi pa mi por hasié, dus mi di bo sa, mi ta bai ku mi intuition. Dus. Ora bo ta bia bo ta mi ta kies bijvoorbeeld un ciudad anto despues di nan mi ta mane ok kiko mi por haci kinan anto mi ta wak mi opcionnan mi ta haci hopi research tambe make sure cu tur cos ta safe south east asia tabata hopi safe. Yo anto abo ta hende muhe solo backpacking. Si si si correcto anto hopi hende a puntra mi over de coe di como bo bia bo so hende muhe pa tanto luna bo anto sinti falta di bo famia Mi ta igual, sí, mi ta sinti falta mi famia, pero esei tabata e challenge ku mi ta kera challenge mi mes pa mi por bo sa kombatí mi miedu, no? di. I bo soledat. Mi soledat, sí. Dus mi a ègt challenge mi mes ku mi por hasi koe, mi por logra. Anto ora mi a eigelik hasiel, mi a siña konosé ku masha hopi hende muhé. cu ta bianan so. Dus Aleman, Hulandes, hopi hende di Hulanda. Can bo na bo so. No. Bo, anto tin momentonan cu bo ta track op samen si hiri a nda? Si, corecto. Bijvoorbeeld bo ta siña conoce mucho moe cu ta den bus bandi, bo sinta anto tuvallig e tambe ta bianando su so, anto e ta bañendo mesun camin na cumi. Ok. Dus e ora nos ta end up, nos ta bay come hunto, nos ta keda na mesun hotel of hostel. Entonces, ey tambe mi ta papia un tiki mas erover con mi tabata kies private rooms versus. hostels, shared rooms, pero asina bo ta sigui bia cu nan anto hopi bia bo ta bay mesun ruta anto bo ta keda cu nan despues nan ta bay nan caminda a bo ta sigui bay bo caminda bo ta conoce otro hende atrobe anto bo ta move on dus echt hopi hopi bon oportunidad pa conecta cu no hendenan di e pais mes tambe pero hendenan otro nan cu ta bia bay eigenlijke paisnan. Anto mi ta imagina mi si cu un backpacker awendia su experiencia ta toch un tiki otro pa loke ta trata soledad. òf sinti falta di bo famia, bo partner, kompará ku manera un dies piko aña pasá paso ya awendia bo tin wifi, bo tin video chat, bo sa ke man, bo ta leu fu einan ainda pero e ta hasi e gèp un tiki mas chikitu. Sí, sigur, sigur. Anto ántes eigelik nan no ta tin eigelik nada di GPS, nada di internet. Anto ta ku mapa nan tabata kana. Anto tuvallig mi a papia ku un meneer ku mi a konosé na Vietnam, anto e ta bisa mi ku tempunan ei ni ku mapa nan no tabata kana, ta gewoon Bai, bai nan ta bai. Cu anto nan por papia ingles, hopi de pais na Quito esta cu sign where I go now there Si, sa por ba si, papia si, cu nan. si. Anto si tambe mi tambe a experienciabo so pra nan no ta papia ingles hopi bia dus bo mester echt connect pa nan por bo a comprende bo cu hopi Ki bo ke, ki bo ta por ba style signs splica unda si bo ke bai. correcto correcto. Awor conta nos un rato breve asina aki di Curaçao ora ba discubri hey ta ki e cos Curaçao aki.

Uber den Eina nan ta yama nan Grab, dus taxi. Anto mi ta gewoon sinta asina aki, mi ta bira wak e yabana nan, despues mi ta bira wak e kibana nan, despues derepente mi ta wak Curaçao, e kos ta gewoon slow motion, boom. Mi ta mane, what? Mi ta kiko ei? Mi a bai descubri mesora, bai wak ta kiko lugar, despues mi a bin, mi a repara cu ta un bar, pasobra el a habri te ocho or. Anto mi di no, mi ke make sure mi bai bek, mi ke bai trempan, mi ke bai interview e personanan aki nan pa puntra nan ta dikon e koki yama Curaçao. Anto riba esei mi a hasi e kosa hopi spontaneous ku mi telefòn. Anto ya, e lighting di e video tabata un tiki challenging dor di e glow in the dark lights. Pero masha leuk, nos haña henter enke na ke sensashon, anto ku nan ta pensa ku Curaçao ta un island tòg, un mysterious island, pero nan sa ku e ta. Un pais ku ta eksistí, un isla ku ta eksistí? Sí, sí, sí, nan ta sa ku e ta eksistí, pero e kos mas interesante ku mi a haña den e deskubrimentu akí ta ku nan a bisa mi ku nan ancestornan ta ta eigentlik kere ku Kòrsou ta un magical island. No ta un kos ku nan a google òf nan a atende di turista, ta un kos ku nan mes paisnan, nan mes mayornan di hopi hopi aña pasá ta bisa, Curaçao is that mysterious island in the Caribbean. Awo Blue Curacao un cos mi mester bisa cu Blue Curacao mi a mira tur caminda na Southeast Asia. Bon, Blue Curacao ta tur tur tur caminda. Anto si ever bo ke mercadia Corsou, sino esa tin via tenda bo ta topa hende cu ta mane, Hm, mi sa unda Corsou ta, bo tin cu bisa nan si, have you heard of Aruba, it's next to Aruba, of the coast, a henter e verhal ey. Awel, awendia mi ta bisa nan, do you drink? Yes, do you know, do you drink blue drinks? Bo ta bebe kosnan ku ta blou tin ora, bebidanan alkoliko? Nan bisa mi si, mi ta bisa nan chèns ta hopi grandi ku el a wòrdu traha ku blue Curaçao. Anto awyerita di e isla ei nos ta it's a real place, bo sa, anto einan tambe por bebe algu ku blue Curaçao, ku el a traha pa bo. Si, si, e tambe si, korekto, e mester traha pa mi ku e blue Curaçao ku E ta mane un dry ice con huma cu ta sali cu luz. Sí, hopi lei. Sí, sí. Eigenlijk ta esey tabata e inspiracion cu nan a yama e bar Curaçao. Pasobra e dor di e Blue Curaçao ento e mes mysterious island cu nan tabata kier a haci e glow in the dark mane. Super mysterious cu tur e pinturanan cu eseynan. Fantastico. Sí, sí. Awor despues bo bai Indonesia tambe bo bai cu bo ruman ken bo ruman tambe ta join bo rato rato. Si si si mi ruman a join mi tambe tres siman na Indonesia nos bai shete isla incluyendo Bali anto Lombok anto y nan ora nos a conoce mucha nan eigenlijk na laman anto nan a bin pidi nos firma anto mi di straño cu nan ta bin pidi firma anto ora ey mi di wow great nan ta kier a sa di nos pais nan kier ta ke pa nos papia cu nan papiamento Hulandes Ingles pasobra nan ta bisa practica Ingles. Anto e ora ei nan invitá nos bai e skol. Nan hasi nos hopi pregunta di Kòrsou, nos papia over di Kòrsou. Mi a haya chèns tambe di papia di wèlnès, di entrepreneurship. E koi tabata asina great, e muchanan tabata asina kontentu ku lágrima den wowo, gewoon asina humble, anto asina honored ku nan a haya chèns di wak kende. Pasobra nan ta bai kas tres bia pa aña. Ta un boarding school e ta. I a un internat. Un internat, sí. Anto por ene nan, e mucha muhé, e muchanan, tur dos mucha hòmber i mucha muhé. Nan ta asina humilde, anto nan tabata asina grateful, asina contento cu nos tabata tei, anto esey tabata echt un di e highlightsnan mas grandi. El a touch nan, no? Si, el a touch nan. Profundamente. Si, si. Anto ora nos a mustra nan cu nan a sali den corant, cu nan a sali den television, ainda mas nan a sinti nan special. Awo Corsou ta den nan school, nan tur potrat di Corsou, tur e, e, e corantnan, e copi, copinan di corantnan, tur esey no ta na, na, na nan school. Leuk, si. Nos a pasela hopi leuk, nos a den hopi reaccion tambe, esta great. Kon nan ta ta kontestá bos nan ora bos nan ta bisa nan dushi esnan ta bisa hopi leuk awo wats next Olga paso bo ta aki nan tres siman tambe den kuadro di bo trabou atrobe ta traha den merkadeo e por traha unda ku ta na mundu kon bo ta balansá esei paso bo ofisina ta anywhere pero ya un dado momento bo mester tin e trankilidat si pa bo por traha. Si korekto korekto ora mi mi a hasi e backpacking tour mi tabata traha pero Mas part time pasobra obviamente bo sabi mi tin cu bia, mi no tin semper wifi, dus mi ta tra manera dos tres dia pa siman so, pero tin un diferencia entre backpacking cu cada dia mi ta na otro un pais of mi ta biaha entonces mi ta keda na un pais mas largo tempo entonces ora mi mi keda mas largo tempo ora mi por tra tur dia no pero tambe locual tabata challenging ta cu mi tabata keda crea balansa pasobra ora mi ta bia backpacking mi so mi ta sinti mi hopi mi so dus Ora mi tabata keda na hostels, anto hopi hende bisa, ah, hostels, mi no, ta muilek pa mi keda ku hende, keseinan, pero ami, ami mes tambe ta tin un tiki mane duda den hasi koe, pero esei a yuda mi masha masha hopi mes pa konekta ku otro hendenan, konosé otro hendenan, anto obviamente mi a, mi a hasi mi bèst pa kiis hostels ku ta limpi, ku ta high level, ku tòg bo sa, ku. Sí, pasobra tin diferencia, no? Tambe bo tin escoho den hostels tambe. Sí, correcto, correcto, sí. Dus danki Dios cu bo ta tin e opcion. Sí, sí. Anto ya, private rooms ora tog mi ta ke mi spaci, kesenan. Pero ya, awe, awe what's next? Mi ta bayendo bek Europa, mi a hasi un road trip na Europa pa, na shete pais. Tres siman pasá promé ke mi a bin Kòrsou. Dus awo ke mi bai bèk mi ke even rùstig. Pero ami semper ta bai spontan. Mi no sa unda mi ta bai nèkst. Dus nos ta wak. Awo bo tin un partner, nos ta bai un rato den un vida privá. Pasobra ya ta interesante pa sa kon bo ta balansá esei tambe ku un dia bo lanta bis'el e Dulshi mi ta bai a biaha ke mi ta bai Sur Amerika. Kon e ta reakshoná di esei? Bon, ora nos a conoce otro dos aña pasa na Hongarije, e tabata eigenlijk ora mi tabata biando, nos a conoce otro entonces di bo sa laga nos purba haci algo, mi di wak, mi bida awoki ta mi ta bia rond mundo, mi ta haci tal y tal cos, mi di si great, mi tene koe great, mi ta echt bo sa inspired pe koe, mi kier ta cu bo, entonces ora e yama, mi a set de expectation fo'i prome. Anto ora ei, ora mi a bai Asia, el a support mi full on, e di Bosa bai hasi locual bo ke. Pero ya, despues e di no mas cu mi ta e aña, pasobra ta mucho largu, anto e tambe eigenlijk tabata bin topa mi na Asia, pero el a haña un promotion na trabou, anto ora e no ta por a bin mas, anto eigenlijk ta p'esei mi a hasi mi trip di seis luna pa sinku luna. Ya. Dus bosan tin un compromise. Nos ta hasi compromise, si, compromise. Anto ora mi a hasi mi biahenan na Europa, cu mi a bai shete pais, nos a bai huntu.

Mi tabata mane, eh eh, did I do the correct decision pa ta kinan? Pero tòg e ta sigui, no, dal bai, asi e lokal bo mester a hasi. Great. E sa tambe di kon ki ki ku ki propósito eigenlijk na bai, no? E ta sostené bo di e forma ei. Sí, sí, korekto, korekto. Great, Olga. Pero e no tabata fásil sino, pero nos a lucha ante ta bai bon. Pero ta bon ku bo ta kompartí. Bo ta tihende por ta mira bo sinta kinan mane, ah, great, wak kon e ta biaha anto. E tin sosten di henter su famia y su frei, pero ya bo tin bo challenges nan tambe. Sí, sigur, sigur. Anto esei ta un, tambe mi kier a bisa bo cu mi tin un par di video cu mi a graba cu mi tabata yorando, tristu. Serio? No, sí, no over di mi relacion, pero gewoon mi experiencia ora mi tabata, bijvoorbeeld, biahando cu mi tabata sinti mi misto na Vietnam, ta tin un temporada mi tabata asina cansa, mi tabata bia, bia, bia, mi no tabata durmi tres ora. Wow. Anto mi tabata gewoon asina exhausted cu mi a gewoon traha un video cu Con eigenlijk mi experiencia ta. Mi tin masha cu video cu ainda mi tin cu revela. Si, cu nos tambe ke pasa di mor bon dia. Si, si, si. Anto bijvoorbeeld ora mi tabata na Himalayas mi a bai un meditation retreat di tres dia cu tabata hou un digital detox pero tabata hopi moeilijk pasobra ta tin munzon, munzon ta ora aguaceroi ta caya hopi duru manera orkan. Ah, si, si, si, si. Si, anto mi tabata riba den mountains ta tin hopi lodo anto mi ta tin hopi problema anto Moito, ya. si, anto mi a traha un video eigenlijk cu a lagrima na wowo a bisa wak. Traveling ta hopi dushi pero e kosnan aki ta real life ku lokual nos ta pasa aden. Anto bo sa it's not all about laughing en en pasa dushi en pasa bon pero it can be hard life is hard pero it's about ta eigenlik pa pasa eigenlik e problemanan anto ta fuerte pa nos por eigenlik logra lokual nos ta necesita. Ku ta yuda forma bo komo persona tambe mi ta imaginá mi e diferente eksperenshanan no dushi ei laga nos pone asina.

Baie. Bo sa, no worry cu por ta, e ta mustra por ta un tiki eng of bo sa, un con no, esey si, pa mi no. Baie pasobra e ta un otro drempel cu bo ta pasa pa yuda bo crece como ser humano. Si, corecto. Anto, mi no a haci el e un, dos, tres, mi a plania hopi ain, casi dies ain, pero mi a cumen, mi a haci, mi a sparcen, mi a traha duro, mi a. Plania mi online business. Dus ta hopi cos me bay den djenta ein twee drie mes hile dus. Bon cu bo menciona esey tambe. Planning. Si si planning planning ta importante. Planning pa bo take the step. Si correcto. Olga hopi danki pa comparti cu nos. Nos ta bay warda ansiosamente bo otro grabacionnan di tur bo aventura nan bo ta inspiracion pa otro hende. Desta e next time cu bo ta bek so olga ta tin un biaha caba pero ya e schema nan no tabata cuadra masha pero nos ta contento cu awor si bo logra laga nos sa next time cu bo ta e atrobe cu nos ta sigui amplia riba bo biahenan anto ya loke nos tur por siña no pasobra atrobe ta na momento cu bo mes no drenta un avion un train un tuktuk bay un otro lugar. Bo por saca un les di tur locual Olga pasa dori dje. Danki. Danki na bosan. Un placer pa conversa cu Olga Job. Bo mes por sa, bo mes por subi anto su medionan social, entre otro Facebook, bo ta tuma nota di algun imagen di YouTube. Di conta locual cu ta haci. YouTube channel tambe bo tin, berdad. Nan ta bisa, Seng ta bay, seng ta bin, pero e tempo. Ku bai anto bin bek. Men tremendo pa bo hasi uso di e tempu i bo bia i konosé mundu anto mane Olga bisa a forma bo mes tambe komo persona. Proba chait. Nos por wak proba chait komo el habla nos por proba chait wak si nos por papia ku señor Libian tai pa nos ban un trip nos ta bai ku morgo un dia ful houn ront mundu bo ta kere? Mi ta kere esei ta un bon idea. Ah mi ta e idei tremendo. Sende wèl nos ta bai Sende no bo ta bai ku nos. Olga ta bin ku nos wak mane komo Olga bia. plania di dje nos tambe tin ku planié Ser. pero ban promé ku mi.

Bo comparti amor pa bo ricibi e chao.